Bu günki temamyz Halmyrat aga geçen siz Kemine Sapar aga üçiniz bir sany temany başladyňyz da ama kysa boldy o tema. Türkmenistanda doktorlar hakynda häzirki bolup duran aýal gelinlerimiziň abort abortlary hakynda bir tema açdyňyz ama kysa boldy. Şuny bu gün biraz geňişleýin geňişleýin etsek diýip düşünýän.

privka aldylar Türkmenistanda sputnik privkasy bileňiz ruslaryň sputnik privkasyny aldylar şuny alanlar çagasy galmaýamyş galan wagty hem galan ýagdaýynda hem çagasy içinde ölýämiş dep duktorlar şuň ýaly bir bahana bahana edip döredip çagaň ölüpdi depdiler çagaňy almasak içinden sanyň hem saglygyňa zyýany bar dep gelnimi gorkuzypdylar.

Törde ýazylany bar, ine uzynyň kagyz nämesi hem bar, suraty hem bar uzynyň. Çagany howply öldi depdi. Eger abort etmesek seniň saglygyňa zyýany bar dep gorkuzyplar. Gelin gijesi bilen ýatyp bilmedi ýyglap. Menem aýtdym soň ertir başga bir doktora git dedim.

näme jenaýat işleýär depdi doktor. Şu giden doktor ikinji gezek giden doktora. Şu meniň hem başyma gelen soň bu temany gozgamak istedim Halmyrat aga. Siz hem şuny geçen aýdyp geçdiňiz. Şu hakda biraz giňişleýin aýdyp berseňiz, düşündirseňiz näme bolupdyram bu Türkmenistanyň bu ak halatly jellatlar näme iş edip ýörýän?
Bolar, bolar kardeşim. Watandaşlar hemmäňize salowaleýkim. Umyt inim saňa-da salam, Mälikgül mugallym salam. Hawa. Sag boluň, hawa çagyranyňyz üçin kardeşim, hawa hakykatdan hem siziň şu kanalyňyzda men ilkinji gezek bu bärde çykyş edýän. Bu mejlisi günde-gün aşa hasaplamasagam, hawa. Hawa bu tema elbetde gaty agyr tema. Men şu ol gün başda biz başlamyzda şol şu gün ýigrimi bäşinji noýabr ylaýyk ýigrimi ýyl şundan ozal ine Nyýazowyň haramhor hökümeti, jenaýatkar hökümeti halkymyzyň gül ýaly ýigitlerini jezalandyryp Türmä basan başlangyjy şondan ýok edilip başlanan gününe şu ýyl ýigrimi ýyl dolýar. Ýüzlerçe adam ýok edildi, ýene-de şu biz adyny bilýänler, biz ady bilinmän tutulyp ýa tutulan ýerine urlup öldürilip ýa atylan ýa gömülen ýa derýa deňize taşlanylan sanyny biz entäk bilemizok. Ýöne şo ýene şu ýyl şo tragediýa ýigrimi ýyl möhlet geçdi ýa wagt geçdi. Ýöne şu güne çenli hiç bir aýanlyk ýok. ölen ýitenlerdenem näme boldy how? Onda yzynda galanlar ne patasyny alyp bilýärýe, ne aýadyny berip bilýärýe ýa ne belli gün. Gaty agyr ýagdaý. Topragaňam maşgalasyndan dört adam şular ýaly ýitirmediler. Indi näme diýjek bolýan? Owo şol şo taýda biz şu temadan gürleşdik. Iň soňunda onsoň şol jenaýatkärleriň jogapkärçiligi barada gürrüň gitdi-de, soň ol medeniýet işgärleri diýdi, näme diýdi, polis bu MHM-e olaň öz günäsi ýa jezasy üýtgeşik Onuň şu taýda men bu lukmanlaram üstüne goşmaly boldum. Sebäp men bulaň edip ýören bu jenaýatlaryndan ir döwürden bäri habarly. Geliň onda şol Türkmenistanda şol gyz gelile barada näme şol haçan zulum edilip başlandy şo şondan başlangyçdan başlasak has halkymyza düşnükli bormyka diýen. Şonuň üçin maňa bir on minut beriň. Bilşiňiz ýaly, watandaşlar şol togsan ikinji ýylda SSR ýykylandan soň, Nyýazow görýäňiz-ä, mekdebi dokuz klasa getirdi. Soň ýaşlarymyz ýurduň içinde galmaly boldy. Instituty iki ýyla getirdi. Iş ýerleri boşap, ine, iş ýerleri bolmansoň, halk bikär galdy. Ine şo taýda Nyýazyň birinji oturdany, Halk köçä çykmasyn, ýaşlaryň oba aň-düşünjesi bolmasyn diýip, ine, ýaňky şol ýurduň içine tonalap geroin getirip başladylar. Indi gyz-gelin meselä dolanyp gelsek, birinji gezek şol zenanyň mertebesini şo taýda Nyýazyň öňüne getirip, şol peselden şol şol döwür Türkmenistanyň baş müftüsiniň orunbasary bardy, ady ýadymda şona aşgabatly bir türkmen. Şol öz gyzyny elinden tutup getirip Nyýasyň öňüne oklady. Ine şu nädip pullansaň hyzmatkäriňmi, gapyňda guluňmy, gyrnagyňmy näme etseň ine diýip ine sen biziň patyşamyz diýip ine şeýtdi. Öz gyzyny getirip Nyýasyň öňüne oklady. Ine, görse Nyýaz şular ýaly ýagdaý, onsoň ol gaty arkaýynlandy. Togsan üçünji, togsan dördünji ýyllarda Nyýaz şol ýaňky öz hökümet mejlisini geçirende, bu günki ol ýemeden geçirýärdi-ä bu elektronika ýaýymdan-da, hawa, Aknyýaz öz köşgüne ýygnardy. Her hepdede bir gezek ýa aýda iki gezek şol ministrler. Ondan şo ýygnanyny ýa özi şo patyşa ýaly kürsüde oturýar, iki gapdalynda-da hawa, ýarym-ýalaňaç türkmen gyzjagazlary şoň ýüzüni ýelpemeli, çaýyny bermeli. Hawa, olar hem aşakda şo ine hökümet ýygnagyny geçirýär. Hökümet ýygnagy diýilýän gutarýar bolup, onsoň Nyýazow bulary daşyna ýygnaýar, bular bilen kart oýnap başlaýar. Onsoň bu ýa utýançy bolmaly, olaram utdyrýançy bolmaly. Nämäni utdyrýarlar? Ol şo döwür indi togsan üçünji ýylyň gürrüňi ýa togsan dördünji o döwür Nyýazowyň elinde intäk millionlap dollar ýokmy? Indi şonda şol e, bular şol halkdan ýygnan, ogurlan pullaryny ýaňky e, Mercedes maşynmy ýa ýene birmi, şuňa bir meňzeş gymmatbaha ýaňky ýüzüklermi, şular ýaly zatlary getirip, e, Niýazow utdurýarlar puly beýleki. Onsoň Şo taýda indi millet göçüp gaçyp başlady. Indi Nyýazowa gazanç gerek. Nämeçigini bilenak. Biziň türkmen gyzlarymyz şo döwür durmuş gurmak üçin daşary döwletli emele bilenem nika baglaşyp başladylar. Esasanam şo Türkiýeden gelen adamlar bilen ýurtda bizde gurluşyk gidip dur. Ýa Arabystandan gelen awçylar bar ýaňky bir emani Türkmenistanyň ähli bi goragly ýerlerini, tebigy goragly ýerlerini Nyýaz şolaryň eline tabşyrdy, ýaňky bi araplaryň. Şo Bathy diýdi, beýleki diýdi, hemmejigini külüni çykardylar içindäki guşy-gomrusy, keýigi, towşany bilen olar aw awlamak üçin şo elguçlar bilen ne. Onsoň görsele ne owadan gyzlar, türkmen gyzlary, gelşikli, atly, abraýly, şular ýaly özüni saklap durkun tutan. Onsoň bular şulary alyp gitmek üçin bahalaşyp başladylar. Nyýazow görse, tada gazanmaga pul bar, şonuň üçin ýörite ine kanun çykardy. Kanun bar watandaşlar, men ol köçe gürrüňini edemen. Eger türkmen gyzy daşary ýurtla çykýan bolsa durmuşa, onda şol daşary ýurtly Türkmenistanyň gaznasyna elli müň dollar tölemeli. Ine, kanun. Ine şeýdip biziň gyzlarymyzy satyp başladylar daşary ýurda. Muňa-da ýene-de ne ene-atasyndan ses çykdy, ne-de halkdan. Onsoň bular ondanam aňryk geçdiler. Soň welaýatlardan ýaňky biz konkurs geçirýäs, aýdymçylary ýygnaýas, näme edýäs diýip, ol Jemal Saparowaň ýaňky medeniýet ministri bolan döwri. Şol owadanja gyzlary saýlap, köşge getirip, ine, Nyýazowyň oň töweregindäkilere, ine, osadyrnak içinde hyzmat etmäge getirdiler. Bularam ullan keýpden çykandan soň bulary ol ýanky Türkiýä ugratdylar. Türkiýeden aňrygam bir bölegi Türkiýede satyldy, bir bölegem Arap Emiratlaryna ýa Arap döwletlerine çykaryldy şo gyzlar satuwa. Ol Türkiýede kim şuňa ýolbaşçylyk eden, oň ady zady, familiýasy ýa Mary welaýatyndan kimleň şulary ugradany mende iki müň dokuzynjy ýylyň hemme danylary dur, ine ýurda barsak baş prokuror işläbersin. Bu mal aýdanyň peýdasy näme? Olar baryp ýerinde jezalandyrylmasa. Onsoň şo-şolary şumal pikir edýän adamam ýokdur-a, ine, wezipeli adamlar zat diýip. Olar hem wezipesinden peýda gördüler, hem halkyň gyzlaryny daşary ýurda satan adamlar. Ine, şeýdip, bular şo biziň gyzlarymyz meselesini Gurbanguly aga gezek gelende, Bu indi görýäň bir daşary ýurda gyzlar çykaryp satyp başlany bizeýem kritika edip başladyk şol döwür Azatlyk radiosyndan eden birnäçe çykyşlarymyz bar bu biraz mekirräk hereket etdi özi doktor bolansoň şo döwür ýaňky Nyýazowyň döwründe şo köşge getirilýän gyzlaryň gyzlygyny esewançylyk edýän ine şo Gurbanguly Berdimuhamedow şolar bolmasa köşge girme haky ýok şo gyzlaryň. Indi bi nämäni ýola goýdular, şu man seň aýdanyňa geleýin indi kardeşim. Bular ýurduň daşyna indi öňki ýaly ol gyzlary samolýotlap çykaranaklar Türkiýede, bi ýaňky Arap Emiratlarynada. Indi ol Nyýasyň döwründäki ýola goýlan işler. Bi näme etdi? Özi medik bilýä dünýäde şular ýaly isleg bar, adamyň organlaryny satyp başlady. Şu türmede oturanlary ine atsyz arkaýyn atsyz sorsuz ýitirim edip ine arkaýyn şol organlaryny alyp adamyň özünem öldürip suwa zyňdy ýere gömdi esasanam şu türmedäkiler ine şoňa şaýatlyk eden geçen ýyl şol söhbetdeşlik edilende aýdyp berlen ýa ýazylan zat bardyr ine ahyranada bolan iki sany ýigidiň aýdan şol bir tussagy getirýärler krasnowodska şu taýda Iki sagatdan soňam oň jesedin, kesilen garnyn hemmejik zadyn baryň äkidiň gömüň diýip berýärler. Birine sag öz aýagy bilen giren adam iki sagatdan soň ine kesim-kesim edip ine oň jesedin berýär. Diýmek şol şonuň alýalar sagat ikide getirýäler dörtde berýär. Diýmek sagat bäşde Moskwa tarap Krasnowoddan samolýot uçýar. Ine, şo samolýody mündirip, ýükläp, ýaňky içki organlar gerek adama äkidýärler, olam o taýdan soň gerek puluny bermeli, muzduny ine Türkmenistan hökümetine töleýär. Şular ýaly işi ýola goýulan, bir däl, iki däl, on däl, ýüz däl, ine, ýurda baramyzda görersiňiz ahyryn. Indi gyzlary näme etdiler? Indi şol daşary ýurda çykarylana, Soňky üç ýylda hasam ine bu eme kowid bahanasy bilen girim çykym ýapdylar. Olar gazanç etmediler öwrenen zady. Indi şol mekdeplerde barlaga geljek bolýan näme üçin hökümet şu mekdeplere medikleri ugradýar barlaga indi şol sekizinji ýedinji sekizinji dokuzynjy onunjy on birinji klasyň gyzlaryny barlamak Ol şol jenaýatyň öňüni almaga ugradan-a, aljak bolsa mekdep direktoryndan başlamak bir basma. Ýok, anyklamak üçin barýarlar. Näçe gyzjagaz şol göwreli. Näçe aýlyk. Ondan şol ýaňky şu ýaňy jana girdi, dört aýda jana girýärdi. Edil şondan aňryk geçmesin, öw, üç ýarym aý, dört aý dört aý ýarym ine şol karylykdaky göwresindäki çagany bular kesip alyp, şondan ýörite suwuklyk ýa süýüm alýarlar şo entek bekemedik çagaň organizminden. Onuň şol suwuklygam kim özüni owadan saklajak bolsa, kim uzak ýaşajak bolsa, ine şolaň bedenine ukol edip urýarlar. Bir ukolyň bahasy maňa aýdanlaryna görä, ol arzan zat däl, ol ýüz müň dollardan bir million dollara çenli bir ukolyň bahasy. Ony almaga-da dünýäde hany kän milliarderler. Ine, şeýdip olar segsen, togsan, ýüz ýaşaýarlar. Şo, ine, şular ýaly dogmadyk çagalaryň süýüminiň hasabyna. ýa suwuklygyny. Ine, şolam Türkmenistandan ugradylýar. Onda näme üçin anyklanyp dur-da, bar-da, ine, şol mekdeplerdäki ýagdaýy aýdyp-aýdyp gelýär, bir ýyl, iki ýyl, üç ýyl, ine, şular ýaly ýagdaý bar diýip. Onda barlanda çykar-da, ine, şu mahal, ine, anyk bir mekdebi alaýlyk, şunça gyzjagaz göwreli eken, hany görlen çäre? Näme, mekdep direktoryny halkyň öňüne sud edip basdylarmy ýa zawçynymy? Ýa ene-atasyna bir zatlar diýildimi? Hiç zat ýok. Şu çagalaryň köpüsiniň ene-atasy ene Türkiýede. Ine, ine tragediýa şu taýda ýaty. Indi bular şu ene-atasyna ýurduň daşyna çykardylar. Bular şu gul ýaly işläp, gazynynyň ýarysyny özi iýmän, içmän, çagalaryny ugratmaly. Şoň hasabynda hökümet şulary ýaşadýar aňyrda. Ölmezerdi. Ýene-de bilen çagasyny islän derejesinde ullanyp, soňam bilen göwresindäki çagany alyp, satuwa çykarýarlar. Çagalaram şoňa razy, mekdep okuwçylarymy, gelinlermi, näme üçin? Sebäp, hawa, ine, şular ýaly bizde goşa dyrnak içinde utanç diýlen bir zat bar-da, hawa, il bilmesin, görmesin. Olaram şony edýär, şo şo şo duýgyny oýnaýarlar. E, ýaňky şol wraçlar. Ine göwreligiňi bilse ine mekdep biler, ýa ine şäher biler, ýa etrap biler, ýa obadakylar biler, eneň ataň biler, näme üçin? Şonuň üçin gel şony aýyraýly. Soňam e, e, gerek bolsa ine sen täzeden şol Gimeneý operasiýasy diýip operasiýa bar şol. E, e, e, gyzlyk bardasyny dikeldýän, emeli ýagdaýda, hirurgiski ýol bilen, hawa, kosmetiski operasiýa edilýär. Şeýders, indi sen soň, indi öňkiňi aljak gyz bolup ýaşaberersiň diýýän. Belki, birine-ikisine onam edýändirler, ýöne bir gezek şol gyzy, ýaňky şol göwresinden çagany alandan soň, ony o gyza ýa çaga öndürýän fabrika öwürýärler. Iki çaý geçirmäkä ýenem göwrel, ýenem aýrýarlar, ýenem göwrel. Şeýdip, bu bir bennäň çagasynyň üsti bilen bular ine ýüz müňläp dollar gazanýar. Ine meň diýjek bolýan zat, biz jenaýat gaty uly ýaýran. Men ak halatlylaryň hemmesi diýmäýin, onda men ýalňyşaryn. Ýöne şol plastiskiý hirurg bolup işleýänler ýa ginekolog bolup işleýänleriň ine içinde ine köpçülikleýin ýaýran kesel şu. Olam soňky üç ýylyň içinde ýaýran. köplenç. Şonuň üçin geň görüp oturar zat ýok bärde kardeşim o mekdeplerde ýaňky mekdep okuwçylary ýedinji klas altynjy klas sekizinji bilemak näçe ine şunça jynsy gatnaşykda bolup göwreli bolýarlar diýip bolýar şolar jynsy gatnaşykda bolupdyr diýeli ýöne mekdeplerde bar heniz ýewropada Şu taýda dördünji, bäşinji klasdan çagalara öwredýärler. Jynsy gatnaşygy nähili etmeli? Nähili howpsuz ýagdaýda jynsy gatnaşykda bolmaly? Şol gyz göwreli bolmazlyk üçin, organizmine zyýan ýetmezlik üçin hemme zat öwredilýär. Şonuň üçin şu ýerlerde ýok şoň ýaly zat. Näme üçin bizde mekdepde şu zatlar öwredilenok? Ýörite edilýär. Olara şo çaga, indi gyzyň, gyzjagazyň göwsen, göwresindäki çaga gerek. Ol näme boldy, o gyz öldi, gitdi, ýitdi, o-o hökümediň ýa ol adamlaň ýa mekdebiň ýa e, doktoryň aladasy däl. Ine, e, ine şu gün siz ine aýdyp otyň-da kärdeşim, ine gelniňiziň başyna düşen ahwalaty. Ine, birinjisi-ä şol ýaňky mafiýa işleýän, ine egni ara ak halatly ine ýüregi gara tegmilli adam. Ikinjiden ine halal hakyna işläp ýören ine şeý diýeýinde halal diýeýinde zähmetini halala diýen arassa gazanýanlar aýdyp beripdir hany Gülýar çaga enä diýiş zat gowy salymyň. Şonuň üçin men hemmesi diýip aýdamok ýaňky medisina işgärlerini. Ýöne o beýlekilerem bilip dur-a Ine, şu hirurg nämäň hasabyna goşa-goşa höwali jaýlary saldy ýa dörtden-bäşden maşyny bar ýa nire, näme, nirden aldy bu pullary? Ine, puluň gelýän ýermesi şol, çeşmesi. Indi gysgaça men şuny aýdaýyn diýdim.

Şo taýda yzyndan ikol, derman, şpiriz eltseň, urup berýärler, ýöne özlerinde absolýutno hiç zat ýok. Hatda, hatda dawleniýe ölçeýän apparatlary-da ýok şo bolnissada. O bolnissa barlan adam ölüme terk edilýär. Ölüme terk edilýär. Ondan soň Çärjew bolnissada, täze salnan bolnissa, çölüň içinde. Bir ne awtobus baryp bilýär, ne maşyn. Şonuň içinde salnan bir bolnissa, hassahana. Şo taýda bir hassa ýatýar bir hepde. Ondan soň ýanynda galýan, oňa seredýän ýakyn garyndaşyndan iki günde bir gan alýan ekenler. Aý, näme üçin gan alýarlar diýseň, ikisiniň gruppasy deň bolany üçin şo hassa ganyň spazmasyny ugratmak üçin üç gezek gan alypdyrlar. Yzyndan onuň äri barýar, ärindenem gan aljak bolýarlar. Soňra diýipdir ki, meniň ganym bilen aýalymyň gany deň gelenok, onuň gruppasy başga, meniň gruppam başga diýse, biz hassahananyň içindeki ganlar bilen almaşyp, seň aýalyňa uýýan gany biz berýäs diýip, ondanam gan alypdyrlar. O kesel ýatan adamyň ärinden. Soň bu keseli adama-da iki gezek ýigrimi gramdan spazma ugradylypdyr. Normalda alnan gan bäş gezek gan alnan bolsa ýigrimi gramdan iki gezek spazma ugradylypdyr şu hassamyza. Şol spazmadan başga-da ne bir ukol, ne bir dary beripdirler. Bu hakykatdan hem bu temanyň adyny gaty dogry goýupsyňyz. Bular ak halatly jellatlar hakykatdan hem. Ýagny gynandyryjy bolsa-da. Gullar gana suwsan nämeler? Ýagny näme diýip atlandyrjagymam bilemok. Ýöne bular hakykatdan hem gana suwsan bärden näme gelip çykýar? Şo taýda uje gan pazarlygy bolýar-da. Ondan mundan eline pursat geçen wagty gany alýarlar, soňra başga kesellere satýarlar. Häzirlikçe şulary aýdyp geçeýin.
Halmyrat aga, e, ýaňy gepleşigiň başynda hem e, bellep geçdim. Bu Sputnik e, aşy privkasyndan häzir ýurtym içinden köp gelip duran şun ýaly habarlar şu göwreli bolan aýallardan gorkuzyp şun ýaly e, çagaň öldi dep

Aý dogrudyr. Doksan dört, doksan beşinji ýylda aýdylyp bolan wakalar-da bular, şuny aýdyp geçýär.
Ýene-de Ulu eşekden kiçi eşek bok iýmäni öwrener diýýär-de. Ine şu Orsýetde edilýän, şu çagany öldürip edilýän biznesden Gurbangulam habarly-da. Onsoň Şo biznesi öz ýurdunda ýola goýýar. Belki Orsýetden gelip wraçlar şony şeý edýändirler Türkmenistan. Bellisi ýok. Eger owadan depäni Orsýetli gurup Tatar Orsýetden gelip dolandyran bolsa, onda näme üçin Orsýetden gelip şol Türkmen çagalaryny enesiniň garnyndan çykarmalylar. Ana şol süýümlik diýýänmi mine şu taýdan şol özi wraç mundan bilemok. Wraç.
Ene şo şo şo Bolýan zatlar şu, bu durmuşda bar zat. Biz ony erteki aýdyp beremzä. Seň aýdýanyňam dogry, Umydyň aýdýanam dogry. Ýerde müňlerçe, on müňlerçe adam bar ýurduň içinde şaýat boljak şulara, ýa ejir çeken, ýa jebir çeken. Umyda söz bereli elini galdyryp duran. Buýruň. Sag boluň sözüňiz üçin. Şu täze Türkmenistanda Täze Türkmenistanda şu lýustrasiýa işini şu doktorlaryň hem üstünde hökmany suratda geçirilmelimikä diýip pikir edýän. Bu hassahanalara giren hassalar, şu döwürde haýsy doktorlar işlän hemme zat belli, ýazgyly dur. Bu doktorlaryň üstünde hökmany suratda lýustrasiýa geçirilmelimikä diýip pikir edýän men. Şu teklibi orta atýan.
Umyt kardeşim, lýustrasiýadan hemmejigi geçmeli. Diňe lukmanlar däl. Hemmejigi şu döwlet işinde, býujetde, ýa ýene bizneste, ýa sungatda kim işlän bolaýsyn, hemmejigi lýustrasiýadan geçmeli. Sebäp şul adamlar şu mahal Arkadagyny ýa oň oglyna el çarpyp ýöreli bar güwwüldeläp. Ine, olar hemmeje geçmeli bor. Geçmese ertir ýene bular täze hökümede biz barsak bize el çarpyp başlar. Size gerekmi şolar ýaly el çarpyjylar? Ýok.
Ine sorag.
Şonuň üçin hemmejigini lýustrasiýadan geçirmeli. Arassasy galar, tegmillisi gider. Ine şu mal wraç, iki wraç görüp otyrsa, biri agana aýdypdyr, ine sen hökman ine abort etmeli, beýlekisem diýýär, ýo çagaň gül ýalykdy. Ine şu gül ýalykdy diýlen wraç işläbersin. Belki ýene-de ol kömek eder, şol ýa praktikada işlär, halka bejergi bermek üçin, ýa-da gider mugallym bolar, medinstitutdanmy, rektor bolar, näme bolar. Şular ýaly arassa adamlar çekiler işe, näme üçin ýok? Ýöne halky şu ýagdaýda ine talap oturarlar, jenaýatyň ulusyn edip otyrlar. Onsoň ýaňy bir zat aýtdyň sen, Tuwçek kardeşim. Diýdiň-de, şol eme Sputnik, näme Sputnik we Orsýetiň waksinasy. Ol, maňa dogry düşüniň, ol ýemeden sertifikady ýok, oň halkara sertifikady geçenok, Ýewropada-da, Amerikada-da, hiç ýerde. Ol diňe Orsýetiň öz içinde döredilen, içinde-de galdy. Kime berildi? şu Türkmenistan ýaly diktator režimlere, hawa, ýa ýarym diktator režimlere paýlandy. Şol eksperiment hökmünde adamlar şuny göterýärmi ýa göterenokmy? Şoň zyýany barada maňa ilkinji wagtda aýdyp berdiler, däne ýigriminji ýyllarda, ýigrimi birinji ýylda näme diýýärler? Şu ukol urlandan soň üç müňden çymakä adam, hawa, amanadyny tabşyrýan ekeni. Sebäp organizm göteren aşa ukol. Ýöne enäň göwsündäki, göwresindäki çaga näme we haçan nädip zyýan ýetirýär? Ol düşnüksiz bolup dur-da, o barada entäk barlag işleri geçiren ony medikler barlap görmeli. Ýöne şu siziň geldiňizde diýlen zat ýalňyş, ol ýaňy diýlendir. Bu eýýäm kowid gutardy. Hawa. Bir aý geçdi.
Bir aý geçdi aýdylanda. Hawa.
E, şonuň üçin ol nähili ukol urulýar, nähili çagalar ýemedi. Şonuň üçin şu taýda halkymyza aýtmak gerek. Çagalaryňyza, gelinleriňize, gyzlaryňyza biraz seresabrak boluň, şolary ugratmaň şolar ýaly ýere. Ugradaýsaňyz hem bir ynamly doktora ugradyň. Şony aýdaýyn diýdim. Görýän bolanda Mälikka mugallym el galdyryp otdy. Men gutaryp. Mälikka mugallma söz berelim.
Sag boluň söz bereniňiz üçin. Bu gaty möhüm hemem gyzykly tema. Hem azajyk agyram. Şu bolýan zatlary eşitmek gulagymyz bilen ynsan ýüregi bilenem bu duýgyny ýaşamak gaty kyn. Indi men şu çagalar barada meňem bir şu taýda bile işleýän goňşymyz bar şol aýdyp berdi. Oň ýekeje ogly bardy. O-da ýoldaşy ir ýogalan ýekeje çagasy galdy. Şoly öýerýär. Gelnimem sag, saglykly diýýär-de indi oglum. Ol indi şol göwreli bolýar-da gelni. nämä gatnaýar, indi ženskaý konsultasiýa gatnaýarlar-a. Şonda şolam edil bäş aýlyga çenli normalny begenip ýördi. Wah, meňem indi agtyjagym bolýar, bir oglum iki bolar, şeýdip üç bolar, dört bolar, köpelip giderler diýip. Soň bir gün maňa jaň etýär. Aýyrtmasaň, abort etmeseň, o göwräňdäki çaga inwalid bolup dogulýar diýipdirlermişin, şu ujyda görüpmişin o doktor. Onsoň, Wah, aýyrtmaly diýdi, nätsemkä diýip, onsoň şu gyz, gelniniň ejesi tarap aýdypdyr, näme bolsa-da, Gör indi jahil şolar ýöne bir ynam ýa bir içindäki duýgy aýtdyrýandyr daş sözleri. Olam aýdypdyr, seň baran ýorlaşyň ýek oglan diýipdir. Inwalid dogulsa-da dogruş çagan diýipdir. Onsoň gelnim, Gudam şeý diýipdir diýdi, aý, goý bolsun etdik diýip. Şonda-da şo baryp şo ysrar edipdirler-dä. Içiňde ölüp galýan-ha, ýa inwalid bolsa-da senem jebir çekýäň. Şu gulagynam neme etjek bolup, yrjak bolup. Onsoň ine şuň agtyjygy doguldy, men habarlaşýan häzir. Bir oňat diýäýjidir däp gepleşýär meň bilen diýýä. Ine, oňatmaý haçan gelýäň diýip diýýä. Şu edilýän zatlar hakyky dogry. Şolam bäş aýdan geçensoň ine şony aýtmaly diýip. Men şu zada bir şu gürrüňdeşlige şaýat bolanym üçin şu temany agzadyňyz menem şu zatlary aýdaýyn diýdim. Ýaňky wraçyň wideodaky wraçyň aýdanlaram gaty dogry deňk gelýär indi Halmyrat agada gürrüň berdi. Bu imansyzlardan her zat çykar halky milleti gutarmak bilen niýetleri.
Malika mugallym çagalary satyp ugradylar. Häzir bir şuny aýtdyňyzda bir zat ýadyma düşdi. Sag boluň. Şu başda gelnime hem şu şu gepi aýdypdylar, inwalid boljak depdiler. Şu nämeden soň Prywkadan soň inwalid boljak çagaň diýipdi. Soňam ikinji baran wagt e, şu doktor ikinji gezek baran wagtam e, çagaň öldi indi diýipdi. Çagaň aldyrmasaň bolmaýar. Şu ýadyma düşdüden güldüm. Soň şuny iki, iki gezek baranda şu gep aýdany üçin men inanmadym. Bar dedim, başga doktora git dedim. Başga doktora giden soň çagaň sagdyn diýip çykaryp çykardy kagyzda, näme uzide.

Nädip aýyrtdyraryn men, aýyrt. Güläsine galýan diýip, şeýdip neme edip ýördi. Ine, görýäňmi, şol hakyky ekeni. Bu bir terroristdenem ötesi, bu haramlar geçdi terrorist diýmekdenem. Mundan öte-de nähili söz bar bilemok. Jahil halky her hili edip aldap.
Bulara Malika molla. Men şol ýere pusamadym. Ýöne şu wagt ylgap gepleýä diýýä, gepleşýä diýýä. Hiç hili inwalidem bolmady şo çaga diýýä. Şol eýýäm şu zatlaryň tersine dokazatelstwasy.
Bulara şu Gippokratyň Sag boluň sen. Gippokratyň kasamyny içip, bu ženski dukturlar Gippokratyň kasamyny içip, bu ýaly edip işler edip ýürende menä bulary ak halatly kassap diýen. Adamlary şuň ýaly edip dogulmadyk çagalary öldürip ýürýän.
Ýene gardaşym. Şol gün sen gassap diýip aýtdyňda, gassabam her bir maly öldürýän däl, şony semredip öldürýär. Bular bolsa milletiň horuna, eýesizine ýapyşýarlar-da, yzynda şoňa arka durjak, naçara arka durjak adam bolmanda, näme etsegem bulara arz edere ýeri ýok diýýärler. Kanun bulaň elinde, goşa dyrnak içindäki polis bulaň elinde, prokuratura, sud bulaň elinde. Kime gidip o bendi arzyny aýtsyn? Ine, hemme tarapy daş-töweregi ýapyk dur-da, gabaly. Ine, bütin jemgyýetimiz şol. Onsoňam ol ak halatly diýýän, men, men şolara bary özüm-ä, özüm bol şu gapyda duran pişigimem ynanjak däl bejermäge. Sebäp olar, kärdeşim, bu, bu ak halatly jellatlar indi okuwa girende Türkmenistanda bular para berip girmelidir. Indi şol medinstituta girjek bolsaň ýa-da indi ýuridiski fakultete girjek bolsaň, şolaryň muzdy segsen müň dollardan bir ýüz müň dollar aralygy para berip diňe okuwa girmek. Ýene-de şony dört ýa bäş ýyllap şo taýda okajak bolsaň, her ýylynyňam ýene-de goşmaça tölemeli parasy bar. Onsoň Bir maşgalada şol indi gutardym diýenini sesinden bir ýüz otuz müň, ýüz elli müň dollar çykdajysy bardy. Indi şo çykdajyny şol ýaňky bilimsiz, ylymsyz, boş kelle studentler nirden almaly? Şeýdäňizmi? Onsoň olar pikir edýärler. Biz pul-a töledik. Indi şony yzyna almak üçin aýlygymyz-a hiç zat, mizer. Diýmek şol halka arlamaly ýa halky çürkemeli. Ine ýalan ýaşryk maglumat, operasiýa, ol bi, hawa keseli bolmasa-da keseliň bar, bir gezekde tabletka berip öýüne ugratmaly hassany on gezek gapysyndan para alyp girdirmäge mejbur edýär. Ine biznes, Başga hiç zat däl, o taýda lukmançylygam ýok, o Gippokradam ýok, oň kasamam ýok, hiç zat ýok. Bulaň maňlaýyny hemmejigini ine, dollar dur. Ine, bulaň hemmesi dollar guly. Men bar togsan üçünji ýylda aýtdym şu zatlary. Bizde indi halk galanok, diňe dollar guly. Hudaýdan ynanakly, diňe dollara ynanýarlar. Şo eliňde dollar bolsa, sen güýçli. Ýok, bolmasa, sen hiç kim. Ine şeýdip ine goňşy goňşa dogan dogana öwüt tanyş bilişe hemmesi şeýdip ine birek birege garşy goýuldy-da halk halky şeýdip dargatdylar. Onuň üçin bärde men geň görerlik zat göremok sebäp jemgyýetiň hemmesi şu mahal öwüt para alýan ýa-da para berýän ortada duran hiç zada hiç kime hiç zat bermeýän adam Türkmenistanda ýaşap bilenok. Sen para bermeseň, sen para almasaň, onda sen şo iki bukulyp salam bermeli-de, şol öňüňdäkilere. Ýaranjaňlyk etmeli. Ýagny tans oýnap ýöreli bir. Ine şo bolmaly. Ýok bolmasaňam onda hüwdäli diýip ýa dagy düze çykyp gitmeli ýa ýurdy terk etmeli. Şu mal şu Türkiýede ýaşaýarlar näme üçin yzyna gaýdasy gelenok? Ýa bu dälihana giresileri gelenok? Ana giderler ýazyp aýdyp dur olara, geler ýalylar, ýaşar ýalylar, işem ýok, hiç zadam ýok diýip. Indi içinden gördiler. Diýmek göreşmek gerek şu zatlary düzeltmek üçin. Oňa-da hawa türkmeniň injigi çatan akga bu. Bir döwür Şiral şahyr aýdardy, türkmen oka bolan ak diýip. Diýmek biz oka bolýan millet däl hakykatdanam şeýle bolup çykýar. Öz hak hukugymyz üçin göreşesimiz gelmese. Bar göreşýän. Ýöne entäk ýeterlik däl şolaň sany. Men elimizem şony nygtap geldim. Bir gün bolmasa beýleki gün hökman biz ony ýeňeris, ýöne ýeňýänçä sandan çykaryp barýarlar-da bular milleti gyryp barýarlar. Soň baramyzda ýurduň içinde adam galjak däl gardaşym dogry şu. Dep gün geçdigiçe, aý geçdigiçe, ýyl geçdigiçe Türkmenistanyň ilat sany kemelip kemelip kemelip gidip barýar. Indi öňki şol sowet zamanyndaky togsan ikinji ýyldaky halkymyzyňam Ýarsy ýa bardyr, ýa ýokdur. Hany bu otuz ýylda geçen ösüş? Hany millet? Hany dogmadyk çagalar? Ine, men şu ýerde halkymyza ýüzlenýän. Bir oturyň, oýlanyň sizem bir, bir düşünjek bolmuş bolup geçýän zatlary, watandaşlar. Şony aýdaýyn diýdim.
Sadaja bu göwreli aýallar däl, bu nämeleri aýallaryam wnimatçny dep matkalaryny aýranlaram bar. Soň dogrup bilmeýän aýal-gyzlarymyz bar. Şulary hem bellep geçmeli. Bu dogturlar aýdyşym ýaly kassapçylykdan başga hiç zat eden ýok. Serdar aga söz bereli.
Salam doganlar. Bu gün gijiräk hem geldim, goşuldym. Şu aýdyp geçenleriň hemmesi eee, ýurdumyzda bolup dur-da, ýagny çagalary öňünden aýyrdyp jany giren ýa ol gelinlerimiz, gyzlarymyz eee, üç-dört sany bäbegiň bar bolsa boldy diýip içini tutuş goşuny aýryp goýberýärler. Diňe şol teýigiň gujundan pul gazanýarlar-da, şol bejerip bolsa-da, şony kesip almaly, bir gidenler pul almaly. Ozaň bilen sistemasyna da uýmaýanlaram ýa işden çykarylmaly, ýa garalanmaly, ýa-da hiç pul düşmeýän ýerlerde gün aýlyjygyna ýaşap görmeli bolýar-da. Has olaryň dilini aýdanda başaranlarynam ýagny gitdigiçe başaran boldugyňça, pul getirip bildigiňçe özlerine ýakyrrak ýagny pullurak ýere çekýärlerdi ýagny. Näme diýip aýdan, bäbeklere çellä başlan ýa ginekologiýadan, hirurgiýadan gidip başlaýar-da, gidip otyr bi. Bu sistema şu wagt hökümediň Orslar tarman gurnap beren sistemasda halky bir birine iydiryalarda. Genosid dälim şu genosid. Hawa hawa öz özüni iydiryaler. Uruk türke berilen öz özüni iyip yörler indi şeýdip. Kabirlerinde yurt daşyna çyk gaydanlar şol yalňyş bolan zatlary etmejek bolup. Çöle gözün aylasan belli bolup du haysy halkyny talaýan halkyny genosidine goşulýar belli bolýup durandyr her kim öz töwereginiň doktoryny zaryny tanaýada wraçlaryny ýenesini belli bolup dur ýa şu düýp sistemany üýtgetmeseň bu zatlar dowam etjekdir munuň içine internadam girip dur internatdaky çagalar hem soň ulanyp ýörler ulansoňlar özlerine. Öz özüň iýdirip gitdigiçe görmän öz el el jagaşyň bilen görüp bilmänjik ýitip gidip barýada bir halkyň bir gen neme geninam üýtgedip barýarlar üstesine mollalar diýjekmi şeý şeýleräk bolýada sag boluň. Şuň ýaly doktorlarymyz ýygsat bilmegini üçin halkam mejbur şun ýaly töwipler bar häzirki şarlatanlar bar şulara gidýada soň şu şarlatanlar hakynda töwipler hakynda siz geçen Halmyrat aga birazjyk näme etjek diýdiňiz aýdyp berjek zatlarym bar dänsiňiz şu hakda bir häzir
şular hem aýdyp geçseň soň
Bolar, bolar. Ýeme, indi şu taýda biz ýaňky şu ak halatly jellatlar barada gürrüň etdik-de. Indi şol SSR döwründe indi Türkmenistanda gül ýalydy hemme zat, indi medisinamyzam ösendi diýip, agzyny köpürjikledip gürleýänler bar. Ine, şolara men bir mysal getirjek, bu ajy mysal, ol hem öz maşgalamyň durmuşyndan. Biz alty sany dogan Bäş erkek dogan, bir aýal dogan. Şol aýal doganymyz öňe Gyzlarbatda nebitdaga durmuşa çykypdy. Soň ýetmiş ýedinji ýylda, müň dokuz ýüz ýetmiş ýedinji ýylda oň elinde eýýäm bäş sany çagasy bar, dört gyzy, birje-de ogly. Aý, şo ogluna taý bolsun, ýenem bir ogul gerek diýip, ýenem göwreli bolýar. Soňam olam bir ogul däl-de, öňe ýaňky ekiz çagasy dogýar, nebitdagyň banysynyň. Dogan adamyň ýaňky böwrekleri atkaz edýär aýal doganyň. Ondan şo taýda üç gün, bäş gün saklaýarlar, görse haly pes. Şuny Aşgabada ugratdym. Neme bilen, ýörite şol maşyn bilen äkidip, özümiz hökümediň skorysy-da öz maşynymyz bilen kakana tutup, taksili äkitdik. Şony şo tak. Şo taýda bir hepde ýatdy. Ondan soň gaz urdy içine. Zaýalandy, böwrekler işlemän sen. Näme üçin? Bütin Türkmenistana pikir beriň şu taýda. Bütin Türkmenistana ýekeje böwrek aparady bar, şu böwregi işledip biljek. Olam Aşgabatda. Onuňam şo işledýän kirişi ýok, strunasy. Şony Lelingrada zakaz etdiler. O gelýänçäde ine haly harap boldy aýal dogan. Ine, yzyna alyp gelip, otuz bir ýaşynda bendäni jaýladyk. Ol bolan ekizje çagalara biri üç aý ýaşady, beýlekisi alty aý. Şol ýaňky çaga bäbekhanada şol dogran aýallary emdirip-emdirip, ýöne olary alyp çykyp bolmady. Olaram ýany bilen alyp gitdi iki sany perişdesini. Ine, diýjek bolýan zadym, şo döwürem Bizde medisina ýokdy ine Türkmenistan gül ýaly diýýär. Şo döwür Türkmenistanda iki ýarym million ilat ýaşaýar. Şu iki ýarym million ilata ýekeje birje böwrek aparady dur. Pikir edip gör, olam Aşgabat. Ýekeje. Galan halk göni ajala buýrulan ýa netije çykýar. A ýogsa şo Türkmenistanyň nebtini, gazyny, pagtasyny, ýenesini edil ýöne pylesos ýaly sorup Orsyýede çykaryp durdylar. Hany getiriň maňa indi garşylyma goýuň şu delili Türkmenistan medeniyt medesinasy gül ýaly işleýärdi sowet zamany diýip. Ine meň maşgalam hany meň aýal dogan otuz bir ýaşynda dünýe bilen hoşlaşdy şo medisina kömeginiň ýoklugy üçin. Ine. Şo çagalar onsoň ine giýewimiz ýek öz aýagy galdy. Adam etdi. Meniň diýjek bolýan zadym, bizde adama bolan innew ýok şu Türkmenistanda. Sowet döwrem ýok. Dil ujundan o beýlekilerden kem galmasyn, gullaň içinde saýlanmasyn diýip Orta Aziýada özbekler bizden şol ýaňky ylymy-bilimi ýokary-da, ýöne gyrgyzlaňky bolşy ýaly. Türkmenistanda onçalyk ylymam berlenok. başaran, birazjyk ors dilini bilýän, gitdi Ukrainada okady, Moskwada okady. Şo şol döwrüň sowet ýyllarynyň şo soňky indi meň ýaşlyk döwrümde şo Türkmenistanda köp ýerde ýaňky ýolbaşçy wezipede işlärleň köpüsi, hemmesi diýmäýin, köpüsi, aglaba köpüsi şo Orsýetde ýa Ukrainada okap gelip. spesialistler ýa Özbegistandan ýa Täjigistandan pul alyp gelenler hem bar. Boldy. Ine indi siziň şol aý ol ýaňky şol eme doktor tebipçilik barada gürrüň etdiňiz indi men şu taýda aýdaýyn. Gyzylarbatlylaryň hemmesi bilýär, töwerekdäki raýonlar hem bilýär. Men ejem kakam tebip bolan adamdyr. Indi biz däde diýäs-de, kaka diýemizok. Dädem şol ýaňky arapçany, parsçany suw ýaly bilýän adam. Onnoň hem şol Ibn Sina bar, indi Awiçenna diýerler-de rus dilinde, şol Lukman Hekim. Ine, şoň arapçasyny ine özi okap, şondan netije çykaryp we şol kitaba ugrup, onnoň ýene-de ýyldyzlara seredýän kitaby bar. Şo Dürli keselli adamlar indi öýümizde biziň indi on günläp, bir aýlap edil keselhana ýaly ýatar. Çaga doktor bar, bu taýda gyzlar bolsa, şo özleriniň ýaňky bejerip bilmeýän çagalaryny, Ana, baryň Gülhanym daýza bejerer diýip, ejemiň ýanyna Ýöne birde-bir biziň öýmüzden gyýkma. Diýjek bolýan zadym, şol yhlas bilen aglasaň, sokur gözden ýaş çykar diýýär. Şu birine kömek etjek bolup çemeleşse, adamyňky şu medisina bilimi bolmasa-da, şu özi okan kitaplarynyň hasabyna ýa durmuş tejribesine, ýa öňki gören çagalaň simptomynyň esasyna, ýa doktorlaň ýalňyşyny düzetmek maksady bilen edilýän em-ýomlar, olam otçuk, derman, däri, şol esasan ejem pahyr çaga kesellerini hem ýaňky zenanlaryň ýaňky kesellerine üns bererdi. Dädem adamyň hatda kellesindenem gan alardy, ýöne ol günde gan alnan hakda ýaňky oktýabr aýlary ýaňky ýokary ýylrok ýyldyz çykýar diýerdi. Şondan soň bir çagakam ýadymda galan zatlar aýdýar. Diýjek bolýan zadym, tebipleňem hemmejigini bir aýakdan sürmek gerekkä. Ýöne şu günki gün, şu günki durmuşda ine ak halatlylaryň edip oturan jenaýatyny göreňde, ol tebipleň edip ýören şarlatanlygyny men diýere söz tapamok. Olaram gazanç etmeli. Wraçam bejerenak, tebibem bejerenak. Halkam nirä gitjegini bilen iki tarapa-da urnup ýör. Soň palça gidýär. Palçy çözüp bermeli bulan ykbalyny. Adam özi öz çözesi gelen hakda öz ykbalyny. Ine şu derejä gelip ýeten halkymyz bar. Şony aýdaýyn diýdim gysgaça. Halmyrat aga, bu öňki wagty köne tebiplerimiz oňat bardy. Häzir ulardan galan ýok. Menem babamyň agasy tebip bolan, sardatma kesellerini bejeren. Hem molla bolan, hem tebip bolan. Bizler geçen bir gepleşigimizde şu tebipler, palçylar hakynda gepleşýetdik-de, şunda aşagynda kommentariýa ýazypdylar şu gepleşigimiziň. Siziň eneňiz, ataňyz ölse, ýene-de molla işiňiz düşer, molla jenaza okar diýip. Hemme jenaza okaýan, e, näme Kuran kitap okaýan molla bolmaýar. Kuran kitap okadym, okadym dep e, molla sumaklar aýtdyk. Bizler hemme molla aýtmadyk bu ýerde. Belläp geçmedik mollalary. Bar oňat mollalaram bar. Hakyny ýemäýeli olaryň.
Ýok, bärde aýtmaly zat barda şu ýanky şarlatan mollala bar. Men elmydam şulara diýýän zadym. Siziň okan ylmyňyza gurban, ýanky din ylmyňyza. Ýöne siziň özüňiz ýanky oda taşlasaňam az diýip. Sebäp olar owo halka kömek etmeden geçen hany metjitlerde şu mal hany ýaşasyn Gurbanguly oň ogly diýip gygyryp durla näme olara Allatagala ýa Kuran Kerim şony buýurdymy. Onsoň nädip sen şolara molla diýjek, nädip şolara müfti diýjek? Aý, goý, jesedimiz jynazasyz ýatsyn, gelmesin şolar. Geleni gerekkä? Şuňa traktorlap gömäýsele. Şular ýaly molla gelip başujuňda seň emä töwärek çykjak bolsun. Nämä gerek? Baý ölse hemmesi şo taýda gak gargaýarlyk bolup, mollasy müftisi. A garyp ölse ine oň tabydyny götermän adam tapylanok. Ine biziň musulman bolşumyzam şular ýaly ýabygor. Muny halkyň özi aýdyp dur-da, düýnki alkaşlar indi bu gün molla bolup oturdy. Näme halk bilmän aýdýar. Aňsat eklenji gözde ýaly. Halkam ynanjak. Şeýle sadyk we ynanjaň halkymyz. Onuňam jähennemçil. Olaram şol gowşak damary bilip, şoňa basyp, ine, şeýdip halkymy otuz ýyllap ylymsyz-bilimsiz, körzehin goýdular. Indem, ine, ine, ine, görüp otyrsyňyz özüňiz, näderejä düşdükdigini. Ine, indi bütin halk bolup çykalga gözlemeli, başga bizde alaç ýok. Men bilýän, irde-giçde şu diktaturanyň ýeňiljegini, biziň ýeňjegimizem bilýän, ýöne wagt gidip dur, men şo wagta gysganýan. Şoňa hem diýýän bir haýpym gelýär. Şu biz oýlanyp otyrka, şu gün şu mal gepleşik geçirip otyr, gör bak, näçe bendäň başyna bir ala ýabylyň gülüni saldylar ýurduň içindäki haramzadalar. Halkam oňa düşünenok. Bir adam, bäş adam, ýüz adam bilen düzelýän bolsa şu mal gidip, ine, mejlisimiz bilen edil bäş minutda sagat ýaly işläp duran döwleti düzübiljegimize ynam bar. Siziň hemmäňize-de. Ýöne ol ýüz adam bilen düzeljek mesele däl. Otuz ýyllap ýykdy çökerdi dargatdylar-a döwleti. Baran ýeriň pytrapdyr, bitin abat hiç zat ýok. Ýeke pudak bar bolsa aýtsynlar bizem diňläýiň. Sag boluň diňläniňiz üçin. Şony aýdaýyn diýdim.
Sag boluň sizem. Men şu ýerde şu bizi diňleýän ildeşlerimize ýüzlenjek. Şu şu temada bildikleriňiz bar bolsa kommentariýalara ýazyň.

Bolýaňda Halmyrat aga köp sag boluň. Sizem sag boluň gelenligiňiz üçin.
Sizem sag boluň çagyrygyňyz üçin Tuça kardeşim. Alyp barýan işiňizde üstünlik gowy Berekella, halka döwlete millete gerekli iş edip dursuňyz, ol iki ýeke ýeňden asylşana pitjiň atýana ýa kümsüklik edýäne ünsem bermäň, gerek bolsa şo mollulary öýüne çagyrsynda özüne günde şo taýda namaz okatsyn, aýat okatsyn, öz işi, maňa ha gerekýa şolar ýaly molla.
Bolýa onda sag boluňlar indiki gepleşikde görüşinçe sag boluň. Sag bolsun Gülnäm.